Şarê Serhedê temaşewan nêja tevî serê sibê bi taybetî her çayxaneyek dibe ciyê taştiyê, ciyê qehwaltiyê. Em ê nûçegiyanê me wê bê pêşberê me. Bariş siba te bi xêr roj baş. Li Mûşê tu li ku derê yî? Ew der ku der e bi taybetî tevî yên ku serê sibê zû radibin li mala xwe taştî nakin diçin çayxaneyeke li ser sifreya wan gelo çi heye? Tu dikarî ji me re Behsa taştî ya ku niha li Mûşê li çayxaneyê tê kirin. Belê Mehmet Bakî em li navenda Mûşê ne niha li ser kolana sereke, kolana stasyonê ne li vê derê li çayxaneyekî, li qehweyekî ne. Te jî wekî te jî got li taybetî li heremê, li bajarên herêmê Li her qehweyekî milet serê sibê radibin diçin van qehweyan û taşteyên xwe nikarin li malê bixwin tên van qehweyan ji derve ji xwe re penîrên xwe, zeytûnên xwe û nanên xwe distînin tên van qehweyan dixwin. Hûn jî niha li pişt min dibînin li vê qehweyê jî dîsa milet hatiye rûniştine û taştê xwe, masê xwe hazir kirine, taştê xwe hazir kirine niha dixwin em ê jî niha biçin Ser sofraya wan bibin, mêvanê wan, kajê wan bipirsin. Bila kameraman me Ayhan Yaşar jî bê. Merheba ji we re, roj baş. Afiyet, nûşican bê ji we re. Sofraya we de çi heye? Ser çawa? Wela sofraya me de dibînî peynîr heye, qeymaq heye, zeytîn heye, salantalixê me heye. Domatêze ye. Belê kekê min jî xiyar hûr dike. Belê wela em salan keke re çêy dikin ji xwe re qevatiyê dixwe dikin û em dixwin la. Hûn her sibê tên vê qehweyê ciyana car car nan ça pêk bê? Wela car car em her her zeman têne qewê her sibe têne qewa car li vir in car cî dinan em rotînin lê em zehfî em li vir rotînin. Yanê li malê hûn nikarin zêde taştê bixwin tên derve dixwin? Li vir dihat tama wî zêde ye. Nanê xwe taze jî standiye, her tiştê we taze ye. Belê, belê, belê. Nanê me taze ye, her tiştê me taze ye. Daha xweş e. Belê, afiyet be ji we re em bêjin. Belê, em ê jî bi stek tîm bin û hûn jî dibînin di sifreyê de nanê taze ji xwe re standine, firingî û xiyar jî ji xwe re standine. Toxo niha li vê maseyê jî dîsa

Tu jî li derve. Em serê sibê radibin ji ber ku diçin karê xwe, em tên qawê qawertiya xwe dikin, payê de diçin payê îşê xwe dixebitin. Cêwêra me em wisa bikin yanî serê sibê tên qawertiya xwe dixin diçin îşê. Dema hinek vî qehwaltî li derve naxwin taştê derve naxwin nikarin bîsin jî nikarin îş bikin. Daha zevka wî zêde ye, daha dîtina wî pirxweş dike. Ji wî em li vir tercîh dikin û şekilî. Ê baş e. Ji we re jî nûşîcan afiyet be. Herêm ke rîya bî. Em ê bên, em ê bi stek din bin. Mehmet Vakî, Hûn jî dibînin milet dibêjin em bi serê sibê heke neçin qehweyekê taşteya xwe naxwin em nikarin bên ser xwe û nikarin îş bikin. Bi taybetî li bajarên herêmê, li her bajarên herêmê em dikarin bêjin ku Ev qehwe gelek ev çayxane gelek zêde ne û miletê vê derê jî xwe elimandine hînî van deran kirine. Tên van deran serê sibehê taştiya xwe li van qehweyan dixwin. Taybetiyeka van jî ew e mile li derdora van qehweyan bi taybetî firin hene û nanin taze çêdikin. Li vê derê jî dîsa taştiyekî tê xwarin. Afiyet be ji we re. Ser çavan bixêr hatin avê. Nav xêran da bî. Hûn jî derve li vê derê taştê dixwin. Ew wala em çi bikin serê sibê em tên qavaltiya xwe vira dikin û çiwa bêjim ji we re. Memleketê me hewa xweş bîye êdî em di malê de nan naxwin êdî li derve dixwin. Zivistana mûşî jî dijwar e dema havîn be hûn jî xwe davijin derve. Zivistana wî qedar e û havîna wî jî em ê dilê xwe rehet bi derve fisekrin em çiwa bikin. Baş e afiyet be ji we re. Netewakî piştî zivistaneke dijwar dema havîn tê hewa xweş dibe miletê mûşê xwe davêjin derve û li taştêya xwe li qehwê li çayxaneyan dixwin. Xwediyê qehwê jî niha heye ba min ez dixwazim jê jî çend tiştan pirsim. Merheba hûn ji xwediyê qehwê ne saet çendan de qehweya xwe vedikin çaya we çendan de derdikeve? Serçaver hatine Em serê sibê saet şeş de qawê vedikin. Her sibe wiha ye qelebalix em bila ji bo wê qavetiyê tê nan dixwin, çay dixwin, tişt tînin la derê firûne, wiha jî markêt e, qavetî şeştê ye. Tînin sibe sibe em bila qavetî dike ji xwe re. Yanê hûn bi xwe nadin ew bi xwe taştê xwe xwe Penîrên xwe, zeytûnên xwe jî dervetîn. Her şî xwe dervetîn. Em ladê sade çay dine wan. Ew şî natîn li vir hazir dikin. Em çay dine wan pev re dixwin. Baş e, ji vera jî quwet be. Em bêjin pevê me mestbak em dîsa dubare bikin. Li Mûşê bi taybetî li bajarên herêmê em dikarin bêjin ku li her kûçeyekî sereke, kolanekî sereke li koşeyekî li van qehweyan heye. Bi taybetî milet pir zêde diçin van çayxaneyan, van qehweyan û li vê derê cixênî, taştê Dîsa sohbetên gelek dirêj û xweş jî di van qehweyan de kirin. Bi taybetî armanc ne zêde çay vexwarin e. Armanc li vê derê rûniştin li ser van kursiyên nizm, kurd rûniştin e. Di van kursiyên nizm de bi saetan milet rûdinin, sohbetên xweş geş dikin. Li vê derê. Û dîsa we jî dît li vê qehwe di van qehweyan de taybetiyeka didîna van qehweyan jî dîsa taş tê. Me got em li ser sofreya wan jî geriyan. Piştî weşanê jî em bi bin mêvanê wan em ê jî bi wan re taşteyekê bixwin. Barış gelek spas verê li Serhedê li Mûşê adeteke kevneşopiyeke temaşevan nêje. Xelkê Mûşê jî dibêje êdî bahar hat, zivistan bi dawî bû ew zivistana dijwar Hewa giyan bû dinya xweş bû em li malê qawaltiya xwe taştiya xwe nakin em derdkevin derva li mûşê tevî her çayxaneyeke her qehweyeke dibe ciyê taştiyê ciyê qewaltiyê jî.